Na khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe-a ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Ku na leswiya swo van'wanyani va ku why hi ku swimanga naswona loko i ya a red room red house naswona swa laveka. or va swi tirhisa ximanga a ni i xilo lexi nga na vutlhari ngopfu la la lava swi tivaka ku a xi xo tlhari hi ku fana na ximanga ximanga hambi wo xi chela poison a xi dyi ximanga loko u tiva ku u lava ku ta xi dlaya xa tsutsuma xi ya kun'wana ximanga loko u xi teki fika ya xi cukumeta kule swinene kumbe xikombiso u kuma ku i suka na xona kwihi . ka bungeni i ya cukumeta ximanga ku a nkowankowa kumbe i suka na ximanga kwihi ka malamulele i ya xi cukumeta kwihi a bush xi ta vuya kaya ximanga vo tala va ta yima na mina se ximanga that's why vo tala lava va yaka le va xi rhandza. because loko va xi rhuma ku xi ya xi ya teka mahungu xa ya xi fika xi teka mahungu swi manimani mundzuku va ri i ya kwihi i ya ka ti-interview swimanimani mundzuku va ri i ya xava movha swimanimani va ri i plan-i ku ya xava yindlu or swimanimani i busy no hlengeleta mali ya ku xava movha kumbe yi lava ku aka yindlu kumbe i ya ka ti-interview kumbe u kuma ntirho xa kota loko xi heta xi tlherisa mahungu lama ka vinyi va xona. Loko xi tirhisa mahungu lama aka vinyi va xona xi fika xi va byela xi ku munhu luya so na so na so na so i vanhu lava va tirhisa swilo leswi vona va swi tirhisaka mina ni nge swi tivi ku va tirhisa yini swi fika swi pfala loko swi fika swi pfala u kuma ku i ya ka ti-interview i fika i i i i feyila loko yi lava movha kumbe yi lava movha hi bank loko va kama lowu va swi lavaka ku ku approve. bank yo ka a wu qualify kumbe yindlu wa ka u qualify kumbe i ya ka ka ka ka ti-building material u kuma ku i fike i i teka loan yo yo ya ya ya ya ku u ta kota ku xava material hinkwaswo va ala swilo sweswo because va va va tirhise xona xikanyana lexiwani hi ku va xi tshemba na xona va xi tshemba ngopfu hi ku mahungu xi ma teka se bo xi nga fika xi yima hi fasitere. xi miyela xi ku wile. Kumbe swi ta exikarhi ka vusiku xi fika xi rhasa rhasa xi rhasa rhasa, loko xi rhasa rhasa xi le ku mi disturb-eni. Loko xi mi disturb-a ku na ma-disturb-elo lama mi kuma ku na loko mi kha mi kha miroho u kuma ku se na miroho a ya ha koti ku kheka. Because mi endla swilo leswiya swi le ku mi rhaseleni, ti-plan-i ta n'wina ti le ku heleni, ti le ku nyamaleleni. Swilo leswiya swa kota ku hlongoleka loko ku ri na mina xona ximanga kwala mutini swi simple ku hlongola ximanga mara ndzi nge swi vuli ku la ximanga loko swi ta kwala swi ta swi ta tlangela tlangela navusiku swi ka swi rila mi ta swi mi mi mi swi hlongola hi yini vo tala va swi tiva ku ximanga xi hlongola hi yini loko ku ri la mutini a mi na ximanga a mi se tshama mi fuwa ximanga xa hlongoleka navusiku xi nga ha ti na siku na dyambu. Se na ku famba xi xi xi yivela vanhu timali. Ku na vanhu van'wani mi kuma ku ri na le ro fika yi dirowa nyana swimilana ni yi veka kaya, u kuma ku mali ya kona i yi tirhisa fast. Loko ku kuma xikombiso i khome five rand i xikombiso, u kuma ku after two days five rand liya yi herile. Mara khale ka matiko a wu kuma ku loko u khome xi-five rhanda lexiya i nga na xona, a wu kota ku heta n'hweti. A ni vuli five rand five rand liya vo tala va ta ni twisisa timali. Ni nge vuli ntsengo wo karhi ku na ntsengo wo karhi u kuma ku munhu loko a wu khoma a tibyela ku ntsengo lowu hi lembe a ni swi kota ku ni khoma mali ya so mara sweswiwani mali leyi yi hela fast or hi n'hweti a ni kota ku khoma mali ya so mali leyi loko ni yi dirohile kumbe ni yi vekile kumbe loko yi ri bank yi hela fast na xona va xi tirhisa ku xi famba xi kha xi nuhetelela ku nga na timali mara ku na swilo swo karhi leswi va swi tirhisaka xilo lexiya loko xi fika xi fika xi xi xi nuhetela ivi xi nga kumi mali ni va ni kha ni tirhisa swilo swa kona. Ni nge promote tin'anga to karhi or ni promote ta vafundhisi vo karhi or tikereke to karhi ku famba ni kona va ta mi pfuna. Ximanga hambi xi hlonipha ximanga na xona xi na nghozi ngopfu. That's why mi kuma ku vanhu van'wana a va lavi no vona ximanga kusuhana na xona, va khala. Ende va va ta ku byela u fika u kuma mukhegula kumbe mukhalabye u fika u tshama na yena u ku why mi zondza ximanga? I ta ku byela. Xilo lexiya i i menemene. Ximanga xa kota ku teka mahungu xi fambisa mahungu, xi teka mahungu xi teka tipulani ta wena hinkwato leti wena u nga tipulani. U kuma ku tipulani leti u nga tipulani a ta ha fambi kahle, swa nyamalala swilo swa wena swa ha lungha. Hi mhaka yini? Loko mi ya le Red room va fika va ku byela ku famba xava ximanga i ta na xona, vona va fika va xi tirha sweswi va xi tirhaka swona. Va ku i ta a ta xi teka kumbe namuntlha i tlhela na xona, kumbe i vuya mundzuku or vhiki leri taka. ta ta ta xi teka ximanga lexiya loko va hetile se u kuma ku munhu na swimanga swimbirhi swinharhu mara mi swi vona ku risimu ra kona na rona ha ha se ri hindzelekile ri nyanye ngopfu because of i va a tirhise ximanga na khensa ku vona ti-channel ya matimba hi mavonelo ma loyi xana ta ngopfu.